Бии боллаҕына иккитинчи уон сылларга ыал буолбуппут. Бастакы оҕобут тускул. Иккитинчи аҕыс сылларга төрүөх алгыс кылаас. Идирэлэрбит Айгыына Арчыл, Үрдүскү маастар, иккитигин чоҥордуулаахтар. Уонна бу аамай кырабыт туйгун, иккитигин чоҥуонис сыллаах бастай кылааска киирдэ быйыл. Бар оскуола үөрэнээччилэрэ. Уонна Вася тохсус кылааса оҕо иит албыппыт. Тохсус кылааса кэргенин бар племяннига. Сырар бу биһиилэрбитинэн Дьаархан нэһилиэгэр Игирэ оҕолордоох ыал диэн олох аҕайах кэриэтэ дии, икки ыал баар дии. Эдэр ийэлэргэ Игирэ оҕолордоох дьэ хайдаҕа бити? Игирэ оҕолордоох Соһут Чубай буолу дии. соһут чубай этот диузинный биппит эригире диэт уолбуппут уола уоһыттан мүнүүтэннэн раньсалаах кыра

Бу биһи билэрбитинэн бу Павловтар дьиэ кэргэттэрэ Дахан нэһилиэгэр олох активнай позициялаах дьиэ кэргэн буолаллар. Үҥкүүлээ диэтэххэ үҥкүүлүүллэр, ыллаа диэтэхтэн ыллаан да кээһиэхтэрин сөп. Бу биһи көрө бу остуолга турар биһи көрөрбүтүгэр

Онтон маны төрдүс класска кытыыччы уонна сыллахха күүрэн кыайбытым, чемпион буолбутум. Фотографиональнай бүлүү туһугар кыттыбытым Тойбохойго. Бастакы месте боксаҕа буолбутум. Онон Хас килэлээххэ эт? Күүрбэр. Түт тыл күүрбэр. Үс туһулааҕыта. Онно хола биллэн кэмнитигэр тугунан дьарыктанаргытын сөбүлүөгүтүй? Одун ансамблга сыдьаапти. Одун ансамблга сыдьа туох үчүгэйдээх эбитий, туох интэриэһинэйдээх эбитий? Онно манна баран кэнэҕэй үҥкүүлүүр гөөбүөр этиллэ, испэктээкил биэрбэтэхтэрэ. Уонна туох диэн боппуруостаахпын бу хас биирдии элбэх оҕолоох ыаллартан ыйыппыппыт. Эһиги бу Павловтар дьиэ кэргэттэрэ государствоттан туох көмөнү ылбыккытый, туһаммыккытый? Бу бии буоллаҕына Материнский капитал тооммуппут үһүс оҕол кэнтигилэрин кэнниттэн уонна элбэх оҕолоох ыал буоларгыт быһыытынан эһиги государствоттан туох көмөнү ыллыгыт, тугу тутуһанныгыт? Биир иккис игирилэригэр иккис оҕонмун төрөөбүттэригэр республиканскай э материнский капитал туһаммыппыт уонна республиканскай капитал үкс оҕоҕо туһаммыппыт. Онтон бу билигин бу бары билэн олор ордук курдук ыарыы дьаҥнаан турар кэмигэр эһиги дьиэ олорон дьотуунан дьарыгырдыгыт. Шашкы. Шашкынан дьарыктанаар. Оҕолортон итих бааран бу дистанционно үөрүн хаджыбыт кытты. Дистанционно үөрүн эрже хайдаҕы бит. Үчүй дуу куһаҕан. Мама, учурда Үтүө дөйдөөбөкүн. Ол аата иһириилэлээх аҕар учуутал буоллулар да. Уонна бу билиҥҥи кэмҥэ ыһыа ыһыаны барыта үрдүү турар. Ол турар кэмигэр билигин элбэх оҕолонор хайдаҕайытый уонна эбии маннык тугунан туох дохуот киллэрин ааттыыр.